Lemek, Lamek, quiero acabar un cumbiro. Aruaki. adwa na som muma abiro duogo e worship no wend no mit gwedha kod lala nyasaye ber Oh Nyasaye ber, mm. Nyasaye ber kendo ber kodwa. Eh, Nyasaye ber, adiero ber, jakayuda ber. Duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne Yesu ma ja Nazareth to mana ma ruodhwa.

Somo to en mana e tich joote piero ariyo. Somo ni e tich joote piero ariyo. Aneno Nick Kokal kodonjo, Bishop Abuka Chris kodonjo kanyo, jatich Nyasaye erokamano kuom uh, donjo sani sani. Eh, tich joote, tich joote. Asomo e tich joote. Mm? piero ariyo. Tadwa soma matindo ochiko kende. Tadwa lero. Adwa lero kuom ngima moa e gorofa to gore piny, gik machamo ji mos mos, gik mamako ji to terogi mos mos, to koka giterogi to Nyasaye tosemiyogi cheo. Erokamano Linda Owino, William Owino, Linda Owino, mano eh, Linda Madilo System, yani ok ni Madilo be jathum eh, nyathi jo Kenya kache ni pango thum panga panga thum malong'o eh, thum malong'o to wero wer ma donja donja donja donja donja donja moro ewi moro moro ewi moro be gin gi wende man gi wende gi mimako gigo gin gi wende ok mirudho to wende ma ma iwinjo gi Kenya Nyasaye ni e iye wach ka wach ni gi Nyasaye wach ka an gima loka wer en wach Wach manie wendno ok kako rudhe. Wach manie wendno mawuoyo kuom Yesu to mana ma jawar. Osana ja Nazareth. Mm. Wasud machiegni ja paradiso. Muma wacho niya, onge gi mumb dholuo ka to wasomane kod kisungu. Uh-huh. Wachak nigi e aboro. And there were many lights in the upper chamber. Ne nitie ler mang'eny e teyni malo kocha e gorofa. And they were where they gathered together, kama ji nochokoreno ne nitie teyni mang'eny mang'eny mane nitie te gorofa malo. Winji, Nyasaye ma jating' ji malo, Nyasaye ma nomiyo Yesu ochamo ochamo chiemo mogik e gorofa koa e, e kundi dhok kama nonyuole lum ma nonyuole ka moketie lum golaw mag dhok to koro chieng' sereye mogik to malo e gorofa awuo nade mm, kare chako e, onego ichak marach titiek maber ok onego ichak maber titiek marach philip mano principal philip mamarwa philip ouma amara ndugu na ndugu glory to god iwinjo iwinjo

Koro ok en upper chamber, koro chako miye nying ni loft and he fell from the third floor. Yutiko gore piny ma chokruok okethore. Nitie gimomiyo nindo nyalo ewo ng'ato kata owuotho kata ochalo nade kata en e chokruok nitie ma namba one onyalo ol notiyo mang'eny onyalo ol ka gimoro odhi mang'eny mano nindo ma physical nyalo miyo ng'ato nindo o, nyalo tero to ne eh, tom gwara arwaki kabisa to ne nitie kabende nindo madwa wuoye nindo mamako ji e yor roho maler nindo mamaka maka ng'ate yor roho maler ma gini yude ka ka nyasaye to osemiye chewo nyasaye osegole otodo od ng'we e ot molil ot marach e ngima marach be nyasaye omiye samoro omiye nyaka digri ma samoro en gi nyinge moko e ng'e nyinge inyalo luonge ni dokta inyalo luonge kata ni profesa kata en gi m something ms something tiende en gi masters moko be nigi bachelors moko be ni mana gi certificates miluongo ni o level to kata kamano omiye chew e, e ka warruok bende warruok ka ng'ato osewar nyasaye ogole e piny ruodhe fuwo piny ruodhe lal to kae to nyasaye bidhore abidha to miye roho maler omiye roho maler Kae to chako miye mich. Iwinjo gorofe ma koro otwenyogo. Omiye warruok ma kae to miye roho maler kae to chako miye mich. Michni nitie matiyo to gi ok ti ma ok ti ne to michegi gigi kae to gik moko donjo kuome ka koro dwa chamo gigi mos mos gaming'a mar wuoth gi aming'a mar wuoth budhe wuodhono kae to odhi ong'iyogo yutiko odhi kama Paulo yale to injili oidho gorofa ilero kuom yesu nyaromo to paulo nigi weche mang'eny nikech odhi jerusalem ok ong'e kata noduogi sa oromo ma en be koro osedhi eh, roho nosewuoyo ni e jerusalem kama odhiyeno masiche gi chandruok dhi romo kode to eka nitie joma owuoyogo mondo owachnigi weche ka ginie gorofa malo kama teyni nitie ne namba achiel jowadwa Jomoko lal to ok gilal ni teyni onge, gilal to kata kamano tayo olworogi, ji olworogi, joma owar wadgi olworogi, to olal alala gi wang' matek nikech nitie gik moko machame gi e iye, gik moko machame gi e iye, weche moko mochoko e chunye modonjo kuome machame manyodhe to kia wechegi nyalo nyodhe modonjie mino wach modonjie ming'eyi gi milera ma en weche te en ma en gi dwoko en ma en gi ansa to lal to en e kanisa lal nitie lal ma ng'ato lal to koko lal en e kanisa yani you are lost some people are lost within the church be iwinjo kama kelono olal ei kanisa olal ei kanisa they are lost yet they are within the perimeter of the church So yupiko nindo tero korko bede dirisa. Dirisa, ng'ama bede dirisa, mago joma onego bed kaka watchmen. Nobedo, yutiko nokawo position maber, a strategic position, monego ng'igo wasigu, obede watchtower, to Paulo puonjo, Paulo, ma wuod Jotaso, Paulo, ma wendwa mane wacho ni Paulo boyie kuome, ah, Yesu yo, aleluya, ah, Yesu paki. Koro Paulo puonjo, olero weche moko, onyisogi, nowuoyo kuom weche mane ong'eyo. Kata kamano, sa oromo, hmm? ma Yutiko Morris, eh, Morris Odhiambo, erokamano dokta kuom neni. Yutiko en kama obede kama ber nikech obedo e dirisa monego obedi ng'ama ng'iyo dirisa ka be onego oyud yamo makawe makwadhe kor kodwa nindo to nindo kama ber mowinjore en mondo ne ka wasigu biro mowinjore be en moyudo oyudo oxygen ka jomoko manie iye ka gipok oyudo To Muma wacho ni e wiye kanyo in the upper chamber there were many lights. Let me interpret this and apply it mondo aket nigo e ngimani ma kawaida kaka dhano. Asewacho mokwongo to wanuo for the sake of it ni jomoko lal to ok gilal ni onge joma konyogi. Gilal to nitie ji moluore moluore nitie to gini dhi adhiya kode mos mos to nikech odagi Odagi koro gini chame mos mos. Gini chame mos mos. Ng'eyo ni ng'eyo ni inye mos mos. To en ye kind ji. En ye kind ji. Koro ka kind ji ok en ye nitie. Gi en ye cheo. En ye rank mamalo. En ye rank mamalo. Kendo joma nigi rank mamalo. Hmm? Mama ni noseyudo roho. kae to chako yudo mich kata miche otiyogo mago joma kolal kata ka dwa lal konyo tek nigi kicha kata ka muma ni itene mong'eyo nitie mumba monya nindo ne kanisa ma en wacho ni kanye mikelo kanyo dang'eyo idwa yalo na mane ni adwa yalo ni uh, ezekiel pradek abiriyo ni mano choke ang'eyo kaka ibiro go kode akia ni ng'eche muma no ng'ane malere en ng'ane mang'e ni lere pradek gabiriyo en ng'ane mang'e ni mane kama irigike wanindo na watom na ng'wen atom na nindo

ndalo mane ichako tiyo ne nyasaye uh, to koka ndalo mane itiyo cha to chepi nopok nobedo cheo moro malich ninyalo dhi e chokruok to kapod odeko to in mipako nyasaye to kapod odeko to in mipango gik moko to kata otinde gik moko nitie mosechami mos mos ma chokruok igombo mana ng'e ni to ng'agini mosekwongo donje in dinu koloso chokruok ni ji donje tich ang'adek to in idonjo tich abich godhiambo nikech nitie sani mopogore gi sa nitie gima chami mos mos to chami gi chew duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne yesu ma ruodhwa koro yutiko nindo tero gini chame mos mos mos mos muma wacho ni and sank to a deep sleep nikech Paulo nopuonjo long wuodhwa mwawuotho ni wan ga long jani wan gi wuoth mabor to wer moro nower gi jo injili hmm? nowero nang'o ne wacho niya wuoth to bor madhi ei polo Jonyawo oyweyo gidok e timbe piny, iyo Sayun to onge ka yweyo. Yawe na aombi ruoth, e sama weje kero, aombi ruoth, sama, sama, sama lwenjo yor. Mm. Yesu paki, duong' odokne. So, na- Paulo oyalo mang'eny. Paulo oyalo mang'eny ma ok odewo. Nitie sama koro nyaka koro watimna gima rop Nyasaye dwaro. We kedo ji gi formula moko mag yalo e kanisa ni ka jayalo yala yala dakika piero ariyo piero adek tichako ng'iyo sa ting'iyo jayalo ing'iyo sa ting'iyo jayalo ing'iyo to sa ting'iyo kitugori mano nitie gima chok chak chami mos mos tiende ni bedo e nyim nyasaye eh, bedo mbele nyasaye maduong' mok lokre bedo mbele nyasaye no ooli bedo bende nyasaye oholi bedi ni, ni ng'ato bedo e, e mbele nyasaye mm? ni koro ohole koro ong'eno ni, ni jogo bedo kanyo tulom eh? gi, ni gipako tulom wende onego pak mar wende ariyo kende wende ipako mar wende ariyo kende kisepako wende ariyo kende to oromo to ajayalo yalo dakika piero ariyo nikech ji odich ji odich Hmm? Ji odich, jahero onego yal dakika piero ariyo, kae to uh, wendo onego wer wende ariyo, kae to janeno onego tim neno dakika ariyo. Nikech ji odich, mago yutiko, mago yutiko chuny, mago yutiko manie kanisa, momiyo kanisa nyalo bedo kanisa gi nying, en aena kanisa man gi pi gotodo ok en kanisa ma Nyasaye lime ji nikech e, mpango mag dhano ok agora gi mpango mabedo e kanisa ng'ato to awacho ni niya mago chunje mag yutiko ma gin ging'iyo onyalo chiemo mos onyalo chame chame chiemo mos ni dakika piero adek to lemo to oneno ni onego oketnegi sa ichiemi michiemo ja dakika ikete sa Chiemo michiemo chiemo kata mesa ni cha bese kwano ga. Kata tonge michamo bese ye ni gino tonge ni. Donge giro sa giro ma roma kaka en. Ninge chini tie manyar kore kaka injili be kata wanya sai. In ki bebe nyimi nyasaye. Yaya chunyi ni wuora kawuono tidwa wacho na nango wuo wuoya wuo wuo an ka. Hmm? Jo jo wadwa moko kata lowu nade. Owara in wuoyo kodi. Jo wadwa moko kata lowu nade. Ma wero ni am. Yesu nohora kore kamor lero dojo menyo chunyam mm, emomiyo koro sani adwana awach ne ji Eh, ok an amung' ngang' ok an aling' to kipenje ni to aya mung'o nyiso ni ling' iwacho nokan e chunyi kendo ling' to nyiso ni koro koro dhogi to koro kuo kabisa Be owari? To koni no, ok adwa sungora. To mami wacho ni ok in ling, ok in mung cha, to koro sani ok idwa sungori lal. Joka to lowu nade? Nigi joka nitie sama ne gisewinjore gi ka bende din gi no gi ka bende wuodhogi ni chieng' chakre tan chakre sa chieng' chieng' tich abich sa apar gariyo. Eh, gin ok ging'i kalenda mag jogirigo ini. Gin ging'iyo kalenda mar jokaruoth. Chakre sa apar gariyo nyaka odhiambo kiny sa apar gariyo. e oweye ne nyasaye gima nyasaye ohero e mondo otim oweye ne nyasaye to wara to chako wuoth dhi chieng' jumapili ma gidhiyeno to ka gisedhi jumapili to bodhi kanyo sa ang'wen eh, inji eh, eh, chokruok to nochakore sa adek eh, jutiko adwa keto ni ti- kit kit jutiko e kanisa mm? nikech en be ma- en be matuche ne gobrogo e piny mokethnu lemo moketh chokruok ka udhi ike jutikono En ema timbe moko biro timore ne kanyo e chokruoguno mokethnu ka bende roho mane dhi mbele Nyamolo Duncan Odhiambo Mary Nakinyi God bless you for coming erokamano koro yutiko koro awacho ni niya odhi owara hmm? owara ni aywagara odhi e kanisa saa adek kata saa ang'wen awacho ni saa ang'wen thothgi ok dhi saa adek odhi saa ang'wen to ka program dhi adhiya madhi saa abich gi nus ochako odhi e choo odhi e choo duogo kar omiyo jayalo signal ni sa oromo ong'ad yalo sa oromo ong'ad yalo sa oromo ong'ad yalo to katamore cha to owuok owuok odhi inene koting'o bagene kata oting'o kata oidho wi ndike moro kata oting'o kata okawo piko moro mane ochulo gowi ni endo dich en gapilo mochulo gowi ok inyal bedo kamoro seche ariyo e nyim nyasaye mangima ajabu jateko Hmm? wuon warruok wuon pikipiki wuon gari wuon ndege wuon piny wuon oxygen en be ng'ato nyalo bede mbele ne garaka hmm? Hmm? onyalo bede mbele ne garaka kochako gi kanye yeso paki koro yudiko bede ot mar adek eh, thuolo bro rema mondo aler gima notimore ne yutiko yutiko bende e gorofa mar adek gorofa mar adek Donge ing'eyo maler ni nitie jomoko ma Nyasaye nogolo kama tek to tinde giyie ni gidich ma Nyasaye ma nogologi kama tek cha tinde ok gi okoni mana dich kipenje to pasta pasta penje to ndugu ng'ane pasta to chunye ler biro lime nyaka kata gorofa ne motiye

maangaiko na kuangaika, shughuli za kila siku vimefanya binadamu wamsahau Mungu wao. O, o kaka no timo yutiko ka ah, ma yutiko dwaro weche mabiro rite ka janabi onge. Nitie weche mabiro ritie odi kata idong kendi maonge ng'ama limi kata in e wod kendi Nitie weche mabiro limi to wechego kawgi kata ineno ni gibudho ni jayalo noyalo gi mos okelo ni sitori eh, jayalo moro ne nitie mane siko wacho niya we yalonwa sitori we kelonwa eh, weche mag ginene mag fineo gi fileto manyamore ka dhola mag mond joginene mond joyahudi wadwa dwaro wach riembowa to terowa musalaba piyo piyo piyo musalaba e budhe musalaba ma ok budhie akia ni mano musalaba mane nikech yesu obedo musalaba chakre sa auchiel nyaka sa ochiko kaeto ogole sa apar Eh, ebogole bano sechadi bano budho mane musalaba to process mar musalaba nochakanye nochake ndalo adek mokalo omaki otere bura odhi oya ale kiny ochako dwoke kor kogole kor kotere musalaba kor kae ogure kor kae ketimore sa ochiko sa ochiko Koro ka piny olil thi sa auchiel dakika sa ochiko koro musalaba mari midwa rienge gi ng'wech gi dakika piero ariyo musalaba midwa lemo ni kigo chongi piny to in ilemo dakika abich isechungo ni chongi rami to wuon musalaba to bende musalaba seche modhuro Be winjo kanyo? En ang'o machami mos mos magolo ndhadhu mar wach Nyasaye man kuomi? En ang'o machami mos mos magolo miche momiyo nowiri to sani wir onge? Yes, in kata ni yuecho to yuecho ni nono wir ma ji ng'e ni odni yweyo odno ler. In kata ni go agoya rangi ne joyalo mago ne olal kuomi te tini neno ne ng'ama duong' in onge gima itimo jakelebu onge gima itimo kata achiel in yupiko in gasara maduong' kom ting'e bede kendo ibedo mana kama muya nitie ma muya ma muya wuokie maber imi bede kae tibiro a kanyo tibiro gori piny kendo ibiro gori piny ka ji te te te te te te to ok gore piny kendo nindo mochiewi mana e kindi jino Olo mochieng' na e kind jino momiyo tini neno ni jayandu yalo ruenyo. Hmm? Jayandu yalo ruenyo en ogo mana sigendini owuoyo mana ok owach na weche magwedha. Yawa kapok ing'e wach Nyasaye be ing'e kama ne chake. Yutiko kapok idho gorofa mar adek be ing'e kama ne chake. Gik matini neno kichayo be ing'e ni ne gin gik mag mahana chien kanyo. Ok awuondi. kata ka koro ayalo gi dholuoni ni mano be chwanyo ma jomoko to mana yal magi kisungu an kwara motieno no kong'e kisungu notie kot to nowacho dholuo koro haleluya tiende niya kisungu ok rach kiswahili ok rach dho giriki ok rach to we chayo kama ni hae kae to kigikie gorofa ni migikie no to be ichak iyudo ka standard be koro ok idwar koro kaka ilor tami ibi lori Nitie Gaby Lori Mos. Kamich oserumoni. Yes, kamich oserumoni cheo to iro in go. Samoro to in gi pesa. To kamich ni noserumo. Tibi Lori. Ibiro lor. Nitie gima biro teri mos mos. Nitie tuoche moko madonjo mos mos. Gidonjo donja mos mos. Ochakore ni en typhoid, to koa kanyo ni kia en ameba, to kotande ni brucellosis, to koa kanyo ni kia en kiang'o, to koa kanyo ni to ohero ogowe, ogowe, ogowe kahera, to koa e kagera ni to koro en akor mathung', to koa kanyo oteri. Ochakore mana mos mos. Gik moko chakore mana mos mos kaka nindo mar Yutiko. Nochakore mana mos mos. Koro ne mana ni koro wana nene e kaka gik moko matimore e chuny dhano be gichakore mana mos mos sama jachien biro mondo osema ng'ato mondo ogol ng'ato ok obi ni an jachien jachien onge ma biro ir ng'ato wacho ni an an jachien ok obi kamano nyaka nene be ok obi biro kirito mondo ine jachien ni obiro ne obiro timo introduction obiro nyisi nyinge jachien haleluya The devil will never tell you the truth. Awuoro jomoko ma kata kodhi ajuoga kata kodhi kuom jolemo moko ma jomirieri kaachiel koda jo, jo, mm, mm josumba matiyo gi sumba gi sepe go jijoka e jolemo moko ok awacho te jolemo moko ma en obiro mana nyisi niya wuorwe ma iri nyaminwe ma iri owadwe ma iri jirani ma iri jachien apenji Roho mar Satan bende nyalo wacho ni adi? Yes. Onyalo nyisi adieri ni nyingi kaka sani an nyinga Joshua Okinyi Amara. Ka ng'ato nigi roho bilieri to penja ni nyingi Joshua Okinyi Amara oriambo. But the truth en niya, nying Romara ok ni koni oyude ni Nyasaye omiye. nying romara ma mamwa mane ong'eyo nochakago chon koro ita ang'o marach kodi winjo nie marach nikech isechako dhi mos mos kaeto jachien biro kori niya hmm? ni ng'anene ng'anene machandi ng'anene machandi koro in iwacho ni onyisa adieri onyisa adieri aa ah, ah. Jachien kite e adek. Gimoro amora motimo ni kata neno ni gino ber to lengone to gin e. Lengone gin e. Anyisi Johana apar apar ni to Satan obiro ni mondo oneki. obiro ni mondo okwal obiro ni mondo oketh magi tijene satan ka wuok e kambi ni uyawogo ohala timbeni adekegi nyaka yawore kuome yaye akoni nikech mano e kite mana kaka kit nyasaye bende kit nyasaye bende nyasaye kani kuom ng'ato eme kite Kitene bende adek madongo tiyawogi ma onyalo ndiko go volume. Kit Nyasaye mokwongo ni en achiel karang'o nyoro kawuono nyaka chieng' iluongo ni omnipresence. Kaeto kite machielo ni en gi Teko man gi nyalo, teko gi nyalo, gi loch mano en go is all powerful, all powerful, omnipotent. Eh? Mano kite. Tiende ya kama entie ka gimoro wuok ma ok nyalre to kite mar nyalo cha koro emiluongo. Ka gimoro ni pie ma ok nyalre to kite mar nyalo cha emiluongo. To ka nitie wach moro ma mabor ma ok inyal chope barua ok inyal chope email ok inyal chope kata sime ikia namba bigo kanyo dhi kuom kite ma wacho mokwongo cha mar nyakalaga were man kuonde duto omni presence achiel nyoro tinende nyaka chieng' kiteno nyalo omo ni Giri moro mane olal, mane okwal. Onya kite no. Emodhigo China. Iluongo go ng'ato China mane olal kata jathini kata owadu. Kite no. Emoluongo go gimoro mopondo mokan ma in ikia kama nitie to okeloni. Kae to kite machielo. Yes, opaki. iluongo ni omniscience riek mayo duto riek mayo duto neno chien nyaka kamoro amora to neno mbele nyaka kama wang'i ok nyal gikie omniscience oriek molo te koro satan to kite okethi okwal onegi koro gimoro amora mowachoni owachoni gi lengo kata ine ni nitie gimoro mowachoni mar adieri owachoni gi lengo owachoni gi lengo kata okoni mana niya ni ng'ani ma iri to giko ni odwaro eh, koro ka ng'ani ma ira tatim nade ni ma nyaka negie mana chiaye moro kata nyaka negie mana ng'ato winjo kodwaro mana life mar gimoro e mondo onegi kae to ni korko konyi To maka Yesu to ok dwar kamano. En obiro ni mondo wayud ngima to ngima moromo duto. Duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ne Yesu. Koro Yutiko oketho chokruok. Yutiko oketho chokruok. Oketho oaye gorofa mar adek ji mang'eny donge neno kosekethonwa chokruok ma mosebedo mfano ni ng'ani dong nowar ka ma ng'ani dong ne yalo ke we uthagowa eh? makenzi gini dong noyalo ka matime odi mago joma ne oseketho wa nyasaye donge neno koketho chokruok oketho jasakaola oketho chokruok gi timbene ma ñàkk jom ma negi kokola sani ko obi ochunge nyim serikal ni mondo wewa walem wewa walem ni geche nga yutiko miluongo ni nyaka sakahola oketho chokruok gi timbene mondo obed e taya to olal olal e kind ji olal alala ka kind ji olal eh, eh, nyasakahola cha olal e kind jolemo Teyni nitie mang'eny. To en kok otugore okelo mudho. Nindo tere. Koro kochiewo to oyudo mana gik moko magalagala langi chunye mawuoyo kode. Oneno mana gik modenyo ni mondo odhi orom gi Nyasaye. Gik modenye moneno odhi orom gi Nyasaye. Gik modhere moneno odhi orom gi Nyasaye. Makoro tugore tuga wiye rach. Ing'e ni nyaka warruok ka jomoko man gi cheo kolal to ji ok ng'e ni onya tugore notimo tim moro kare kare kare wiye nosekethore. Un koro uneno ma kotimo gik moko timo gik moko timo koro wacho ni ni mano roho nyise. Eh? Onyalo onyalo kaka tikeni mopidhi mo- momin momin momin un uwuoro niya ni mano fason kare ng'ani wiye obiro marach ng'ani wiye obiro marach olal e kind techni Muma gini koro kosom. Koro wacho mna weche ni. Jowadwa nenuru, yutiko nitie chokruok. Yutiko nitie chokruok. Ng'ato tugore tugore gi timbene mopogore gi mane yalo kanyo. En odhi onindo kama ok nindie. Nindo. Ninda ninda ni. Nindo gimilonyruok ne marwaki ne nangade. Mikaw pilo mitem.

oketho chokruok. Erokamano ubuoyo ane nyaduong' nya ugenya erokamano koro yupiko koseketho chokruok nikech gimoro donjo kuome mos mos I'm pleading to us I have seen it nitie gima aseneno thurwa nitie gima aseneno oko asenene joma nyasaye nogwedho Niko ka gidhi kata ka gidhi kuonde moko kata ka koro ne odhi Amerika koro lokore yutiko kogike wa Nyasaye chieng' kanisano to moningo nindi oningo nindi chieng' lemo moloyo chieng' tich orito tich mar marito ringruok ma ok rach moloyo rito injili kendo kanisa idhiye gi program ma ok rach en, en program ma ok oluoro roho nitie program ma roho emokelo to gi program ma dhano emokelo mondo oriembgo roho e kanisa ng'i Nitie program mobiro mondo roho oringi owene dhano mondo tim timbene e kanisa. Ok awuondi. Ok awuondi. Nitie program mar dhano mar dhano moket aketa mar moket aketa dhano mana kaka nachako yalo oket aketa ni wan nyaka wawer wende adek wende ariyo wer achiel gi nus ka wasewer wende achiel gi nus to koro jayalo chungo yalo to koyalo mang'eny be waweye Wan wadi kama odhi e onge, odhi go mana jwa, odhi go mana chabreta, iluongo nang'o kadska. Karata. Ema odhi goyo. Moro be odhi winjo weche siasa. Ni ema odhi ye. Moro be dhi e mpira. Mago rani. To sa Nyasaye be mi mare. Rani to kadwa wuoye. To mar Nyasaye to chalo nade? Ng'ato yie bede mpira komedi gi extra time mochiw. dakika seche e seche ariyo manyiso niya omede 90 minutes ewi ewi ewi gidene ochako mede mogik 120 ma odong 2 hours oko complain oko dhiecho kendo obedo mana ni ng'ama ni kode ng'ama ni kode ni kode kode anachenga anachenga otimore nade motong' an kayayi yutiko osechako yudo pancha Okay, yay! Kati ya CLC, LC, kada kati ya LC, mitaki yay kama ni United. Mitaki yay kaka kajo Southampton, kia kule. Eh, Liverpool. Ana sene no pite ko Lions. Kabina nani? Iye enyo kuro mi hae mi enyo mano gima no gola opera. Mano gola na yodo gima no gola opera kana de England. No kawa kawa kong'o koro ng'anja ya ya kong'o to kwa kwa kuoma ne to naparo kong'o gi waro ni kong'o no ko ngado na tiket ka dhi ame London an kong'o no ko ngado na tiket gi weche mag opira mag ragi na biro ka gi yono e kaka na wuoth kanyo ma kana na kuomo na chodo manyinya sami pako jopiny to abiro pako Yesu. Onge tabu, mago to raha magi, mago to kadwa donje. Koro luwore ma e faida. Luwore ma e faida. Kati wach mar ni mondo wer wer achiel mondo ji owe ka dhiye mano luwore ma gi faida. Ing'e kaka Nyasachi notiyo, ok adwa donje. Tawacho niya, in gi roho pi uti ko koso en roho mane? Roho makawo gik moko mos mos. Ma kae tibiro bedo mfano.

kemda odong' chokruok okethore iketho program the inflow kaka ne roho maler wuotho cha ing'eno chung' koro idwa shughulika in emomiyo ok wabi weyo ng'ato mondo olal kapod ngima nie iye ni to weche mag piny ema nodiye wabiro bedo abeda kodi wabiro manyi amanya mwabiro manyi nyaka chieng' ikonwa ni wawe manyi ne ok ni ng'ama olal ni ok en ng'ama dhi e kanisa Jomolal thothgi sani gin joma dhi e kanisa. Ji olal ei kanisa, ji olal ei church, ji olal ei church. Donge ei church kanyo ma ji serore sani? Sero maber kabisa kabisa ni ei church. Kendo jopiny ong'eyo ni kidwaro nyako ma innocent, ma, ma, ma innocent, dhi mae kanisa. En, en, en, en, en kata odine mana wang' i, kata okuot mana lwete matin bas oseyie. Ngech okia gi yuen foreign. ok en a champion gigo mit e church ko e church ka ema yutiko nitie rock yutiko roho mar ahigi si hmm? ahi then ni kanyo en ahi si then even a asi si si then in the church

He becomes complacent and apathetic. Ok otim koro, ochun ang'o, oan ang'o, ng'ane gini timo, man ok my area, and I want to operate on my area. Or you become so complacent. Your life is not now, you know, you don't produce the required results. Nyasaye omiyi gimoro kanyo, in time, walem. Ruodhwa maler, Nyasaye ma nyaka nene, isegolo rope mag jochiende mag yutiko mag tho nindo e lemo, tho nindo e cheo, tho nindo e gik moko monego otim, joma nindo gi responsibility motamore timo gik mane owinjore gitim kaeto gifuong'ore mosmos ka balun kata ka tie ter moyudo pancha achungo ropego sani kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Ng'ato ka ng'ato mondo yieng ndiny gi gik ma ne miye motimo, otimgi ma kata kukumore gi ume, to iwacho ni ng'ane ne ber mondo ng'ato tho e lweny molo ka ng'ato tho e, e, e, e nyim jasigu e nyim nindo. Ago diero kamano, Paulo notimo maber nikech dine olandi ni jochiendegi mane gilamo kanyo mane onego kijana cha omiyo nodhi ochiere mondo nyinge oyud duong' to gima notimono to ne rach adieri ero kamano nikech ng'wononi pod umo gima indike muma ni eh, era umo richo mathoth noume nyasaye medwa chuny mondo wamed umo go yutiko moko to wachiergi gia kuom jomotho gi gorruok piny manono mag we wuoth kod we warruok gi miche ma gitimo mane miyogi jehova mondo wachni oyud duong' kendo gilochnegi amiyo nyingi duong' e weche te ah, nyasaye mok lokre mosiko ma nyaka chieng' badi machalo nyinyo badi machalo chuma ng'ama imako satan ok nyal gole lweti